Helo a chroeso i'r Pecyn Gwaithgardd yma a croeso hefyd i'r cyfres fideo. Um, be ni'n mynd i trafod heddi? Ni'n mynd i trafod algebra bool. Uh, ond cyn i mi wneud hynny, fi just moyn trafod um, algebra ei hun. Nawr, mae hyn yn rhywbeth um, efallai chi wedi defnyddio yn yr ysgol, yn wedi gosod eich chi'n ysgol gyfyn. Um, ond just yn gyflym iawn i esbonio beth yw algebra. Um, so rydym yn ddefnyddio algebra yn mathemateg pan nad ydym, ydym yn gwybod um, y rifau union mewn rhyw cyfrifiad. So os nad ydw i yn hollol siŵr um, pa werth sydd ar yr rifau mewn rhyw swm rydw i'n defnyddio algebra. Okay? So, fel arfer, rydym ni yn defnyddio llythrennau i cynrychioli uh, gwerth neu werthoedd yn hysbys sydd yn gallu newid. Um, so, yn lle, allwn ni ysgrifennu rhyw swm fel a plus b er enghraifft mewn algebra, mae hwnna yn hollol ffain. Um, nawr, mae algebra yn rhywbeth hynod pwerus, um, mae'n pwerus dros ben. Yy ond dyd- yym yy rydyn ni ddim ond yn ei defnyddio mewn yym mathemateg pur, ma' fe hefyd yn ddyddiol iawn yn y byd go iawn, ma' cael ei defnyddio lot yn busnes, yy a ma' hyn er mwyn allu rhag fynegi gwerthiannau, tyfiant ac elw. So ma' algebra yn rhywbeth rili rili defnyddiol. Um, jyst i roi enghraifft i chi, um, so let's dweud bod i'n gwybod rhywun o'r Casey a fi'n gwybod bod gan Casey bara siocled a bod gan hi poteri o sudd oren, ond dydw i ddim yn gwybod sawl o pob un sydd ganddi hi. Dydw i ddim yn gwybod sawl bar siocled sydd ganddi hi, na sawl potel sudd oren. Uh, felly, be rydw i'n mynd i wneud? Rwy'n mynd i dweud, oce, okay, mae gan Casey X bar siocled, a y potel o sudd oren. Fi'n just mynd i dweud, okay, fi ddim yn gwybod y gwerthoedd cywir, ond fi just, fi'n mynd i dweud bod ganddi hi rhyw gwerth X bar o siocled a rhyw gwerth arall y potel sydd oren, okay? Nawr, os fi hefyd yn gwybod rhywun o'r enw Alex, a mae Alex yn dweud wrtha i bod ganddo fo um, Pedwar bar o siocled yn llai na be sy gan Casey. Um, so mae ganddo fo um, llai barau o siocled, pedwar bar yn llai o siocled. Ond mae fe hefyd yn gwybod bod ganddo fo dwywaith nifer y poteli sydd oren. So mae gan, ar gyfer pob potel sydd oren sydd gan Casey, mae ganddo fo dau potel, ok? Os rhyw ffordd o cynrychioli uh, be mae hyn yn meddwl, a rhyw ffordd o cynrychioli nifer y uh, byrbrydau cyfan sydd gan Alex. So, let's edrych, let's mynd nôl at Casey i ddechrau. So, fi wedi dweud, ok, mae gan hi X bar siocled. Fi jyst mynd i cynrychioli pa bynnag gwerth yw e, sa'n gwybod beth yw'r rif, nhw'n mynd i dweud bod ganddi hi X bar siocled. A gyda poteli sydd oren, fi'n mynd i dweud bod ganddi hi y potel sydd oren, eto, sa'n gwybod beth yw'r rif, ond fi jyst mynd i dweud mae ganddi hi X bar siocled y potel sydd oren. Nawr, os fi moyn dweud, okay, so sawl uh, byrbryd sydd ganddi hi, um, gallwn ni cynrychioli hyn gan uh, adio rhain i fyny. So gallwn ni dweud, mae gan Casey x plus y byr bryd. So i gyd fi wedi wneud yw adio i fyny X a Y a fi'n jyst dweud dyna, uh, dyna sut rwy'n mynd i cynrychioli nifer y byr brydion sydd gan Casey. Okay? Na, gyda Alex, uh, sy'n gwneud rhywbeth sy'n tebyg, so sawl bar siocled sydd gan Alex, os modd o cynrychioli hyn? Wel, Mae ganddo fo pedwar bar siocled yn llai na Casey. Mae gan Casey X bar siocled, felly fe allwn ni ddweud bod gan Alex X minus pedwar bar siocled. So mae X minus pedwar yn cynrychioli un rif a fi ddim yn gwybod beth yw'r rif yna. Okay? So mae gan Alex X minus pedwar bar o siocled. Nawr, gyda poteli sydd oren, mae ganddo fo'n dwy waith nifer poteli sydd oren a sydd gan Casey. So, fi'n gallu lliosi y sydd nifer y poteli sydd oren sydd gan Casey, fi'n gallu lliosi hwnna gan dau er mwyn ei ddwblu, er mwyn uh, cynrychioli beth mae dwywaith ni fel uh, partneri sydd ar yn edrych fel. Okay? So, eto nawr fi'n gallu, er mwyn gweithio ma sawl byrbryd sydd gan Alex, fi'n gallu adio y dau yma at ei gilydd. So, fi'n gallu adio um, yr x minus 4 ac y um, dau wŷr lluosi gan y er mwyn cynrychioli y nifer cyfan o byrbrydion sydd gan Alex. Okay? So fe, mae'n wir i dweud bod gan Alex x minus 4 plus 2 wedi lliosi gan y byrbryd. Okay? Um, so, ni'n galw hyn yn mynegiant algebreaidd, um, so ni'n gallu amnewid unrhyw werth um, neu rhif ar gyfer x a y uh, er mwyn darganfod sawl berbryd sydd gan Casey ac Alex. So os ydw i'n darganfod er enghraifft um, sawl bari a siocled sydd gan Alex, fi'n gallu gweithio mas sawl bar a siocled sydd gan Casey, um, a gan y blaen ac gan y blaen. Okay? Na, hwnna oedd algebra, dyna'r fath o algebra falle rydych chi wedi gwneud yn y dosbarth, ond heddi fi mwyn trafod algebra bŵl. Okay? So oedd algebra bŵl wedi cael cyflwyno gan George Bŵl yn 1847. Um, mae fe yn debyg i algebra, ond yn lle defnyddio llethrennau a symiau, rydyn ni'n defnyddio gwirlen yn lle newidiannau. Neu trafod dy gyda chi yn union beth yw gwirlen yn astudio fideo yma. Um, so gall y gwerthoedd fod naill ai gwir neu anwir. Okay, so dim ond dau gwahanol gwerth rydyn ni'n defnyddio yn algebra bŵl. Okay? Ni jyst yn defnyddio gwir neu anwir. Mae rhywbeth i uh, e, naill ai yn gwir neu mae'r hyn yn anwir. Um, a wedyn gan bod gan gennym ond dwy werth, um, gallwn ni'n cynrychioli hyn gan A, gwir yn hafal i un, a, a anwir yn hafal i zero. Okay? So just yn dweud os mae rhywbeth yn wir neu yn anwir rydyn ni yn, yn neud yn ystod algebra bwl. Nawr, mae nifer y gwerthrediadau bwl wahanol, uh, mae tri prif i ni'n mynd i trafod heddi, uh, a ni'n mynd i cynrychioli pob un trwy defnyddio naill ai diagram dden neu y gwirlen yna uh, nes i trafod uh, ar y slide diwetha. So mae diagram dden a gwirlen yn edrych fel hyn. So dyma diagram dden. Eto rhywbeth um, fi credu fel byddwch chi wedi gweld yn y safle ddosbarth. Um, lle mae'r dau cylch fan hyn uh, yn cynrychioli wahanol pethau. Uh, Mae'r gwirlen, just tabl yw e. Okay? So ni'n galw yn gwirlen, ond tabl ydi o i dweud os mae pethau yn wir neu'n anwir. Ydy pethau'n true neu yn false. Let's edrych ar um, enghraifft. So, ni'n mynd i edrych ar y gweithred neu. Um, a yn gyntaf, fi moyn um, ystyried bod ni'n ni wneud diod. Okay? Um, fi moyn wneud um, coffi. Nawr, mae wahanol ffyrdd gyda fi o wneud coffi. Uh, ond fi'n mynd i roi dau opsiwn i fi, fi fy hun. Fi'n mynd i dweud fi'n gallu ychwanegu coffi a fi gallu ychwanegu llaeth i'r diod yma. So, sawl wahanol ffyrdd allwn ni um, wneud diodydd wahanol. So, os ni'n edrych ar ein diagram ben yn gyntaf, os ydw i just yn ychwanegu coffi uh, i'n cwpan, so fi just yn cael coffi di, mae hwnna yn un opsiwn. Uh, so mae gen i coffi, ond does dim llaeth da fi yn y copan. Uh, fi hefyd yn gallu gwneud rhywbeth, um, rhywbeth bach yn wahanol. Uh, fi gallu cael dim coffi, ond just llaeth. So just paned o llaeth. Um, fi'n gallu gwneud hwnna, mae hwnna'n hollol ffain. Uh, fi'n gallu mynd bach mwy traddodiadol uh, a gael coffi gyda llaeth. Mae hwnna'n opsiwn arall i fi. Ond mae hefyd pedwarydd opsiwn gen i. Um, Be fi'n gallu neud hefyd yw sicrhau bo fi ddim yn ca'l coffi na llaeth yn y cwpan, fi'n dewis i paid i ca'l unrhyw diod o gwbl. Nawr dyma pedwar opsiwn i ar gyfer diod, let's roi hyn mewn um, sefyllfa lle mae gen i peiriant sy'n mynd i wneud hyn dros da i, okay? So mae dyfu y pedwar opsiwn, uh, be fi moyn gweld i beth mae'r um, peiriant yn dosbarthu. Ydy'r peiriant yn dosbarthu unrhyw beth i fi? So, yn lle gynta, fi'n mynd i gwasgu'r bwtwm ar gyfer coffi, ond fi ddim yn mynd i gwasgu'r bwtwm ar gyfer llaeth. So, mae'r peiriant yn dosbarthu coffi, mae fe yn dosbarthu rhywbeth. Uh, yr ail opsiwn, fi'n mynd i gwasgu'r bwtwm ar gyfer llaeth, ond sa'n mynd i gwasgu'r bwtwm ar gyfer coffi. So mae'r peiriant ond yn dosbarthu llaeth i fi. Uh, uh, trydydd un, fi'n mynd i gwasgu dau bwtyn, fi'n mynd i gwasgu'r bwtyn ar gyfer coffi a'r bwtyn ar gyfer llaeth, a mae'r peiriant yn dosbarthu coffi gwyn. Ac yn ola, fi ddim yn mynd i gwasgu'r bwtyn ar gyfer coffi, fi ddim yn mynd i gwasgu'r bwtyn ar gyfer llaeth, a felly nid yw'r peiriant yn dosbarthu unrhyw beth. Um, dydw i ddim yn dosbarthu unrhyw beth i fi o gwbl. So, sut allwn ni meddwl am hyn mewn ffordd gweithred bwl, uh, mewn ffordd neu, yn dweud gwir. So, be fi'n mynd i dweud yw, um, a fi, be fi wedi gwneud fan hyn, fi wedi dyddio true a false, okay? so gwir ac anwir. So, ydy'r peiriant fan hyn yn dosbarthu coffi? Ie, mae, ydy, mae hwn yn wir. Ond am yr un cyntaf, dydy o ddim yn dosbarthu llaeth, mae hwnna yn anwir. Ond mae fe yn disbarth, dosbarthu rhywbeth. Okay? Mae'r peiriant yn dosbarthu rhywbeth. Mae'n wir i dweud bod y peiriant yn dosbarthu rhywbeth. Um, gyda'r ail esiampl fan hyn, mae'n anwir i dweud bod y, y, bod y peiriant yn dysbarthu coffi, ond mae'n wir i dweud bod y peiriant yn dysbarthu llaeth, ac felly mae'r peiriant yn dysbarthu rhywbeth. Uh, gyda'n trydydd opsiwn, um, mae'r peiriant yn dysbarthu coffi, mae hynny'n wir, mae fe yn dysbarthu llaeth, mae hynny'n wir hefyd, felly mae fe yn dysbarthu rhywbeth. Yym, fe yn dysbarthu rhyw diod i fi. Gwych. Ac yn yr un olaf fan hyn, um, dydy, dydy Pairan ddim yn dysbarthu coffi, mae hon yn anwir, dydy o ddim yn dysbarthu llaeth, mae hon yn anwir, a felly dydy o ddim yn dysbarthu unrhyw beth, does dim allbwn, yr allbwn fan hyn yw anwir. Ok, so let's gweld faint o weithiau mae fe yn uh, wir yw'r ateb. Mae ni tri fan hyn, um, a mae hyn jyst oherwydd mae hyn yn wir, mae hyn yn wir, a mae rein yn wir. So stym angen i pob peth fod yn wir gyda gweithred neu yw'r peth pwysig i ystyried fan hyn. Gallwn ni gael rai pethau Um, os yn gwneud coffi neu llaeth, mae ond angen i un o'r ein bod yn wir er mwyn i ni gael dosbarthu gwir yn y diwedd. Os mae'r ddau yn anwir, ni gan mynd i gael allbwn anwir hefyd. Okay? So mae gan gweithred neu dau mewnbwn. Uh, os mae un mewnbwn uh, neu'r ddau mewnbwn yn wir, yna cynlyniad y gweithred bydd wir. Um, O, gan, so be ni'n wneud fan hyn yw union yr un peth a beth ydan ni fan yma. Um, rydw i wedi ysgrifennu gwirlen unwaith eto, ond yn lle coffi a llaeth, rydw i wedi dweud, oce, okay, min gwn un, a fi roi un ar gyfer gwir, a zero wedyn ar gyfer uh, anwir. So chi'n gallu gweld 1 neu 0, fi'n mynd i gael yr allbwn 1, uh, wedyn 0, 1, allbwn 1 unwaith eto, 1, 1, allbwn 1, a ond os mae'r ddau yn anwir, rydw i'n cael yr allbwn i dweud bod yn anwir. Oce, okay, so dyna oedd y gweithred neu. Nawr fi'n mynd i siarad am y gweithred a neu'r gweithred ac. Okay? So hyn a hyn. Um, Yr un yn rhoi esiampl o blwch cadw diogel, so mae hyn yn rhywbeth mewn banc, um, lle chi'n gallu cadw unrhyw beth chi moyn yn y banc um, mewn rhyw blwch, a mae'r blwch yma yn ddiogel iawn. Um, yn yr achos yma, uh, er mwyn agor ein bocs, mae angen cerdyn mynediad ac hefyd allwedd er mwyn allu agor y bocs. So, nes dweud, mae cerdyn mynediad a allwedd, a fi'n mynd i'r banc a Wrth i mi cyrraedd fi'n rhoi fy nwylo yn fy moced i i gweld be rydw i wedi cofio neu anghofio. So, yn opsiwn cynta yw rydw i wedi cofio y cyrd y mynediad ond wedi anghofio'r allweddi. Uh, yr ail opsiwn yw fi wedi anghofio y cerdyn ond wedi cofio'r allweddi. Trydydd opsiwn, rydw i wedi cofio'r ddau, mae dyfu'r cerdyn, mae dyfu'r allweddi. A'r pedwaredd opsiwn, Fi'n anghofio popeth. Yy, sdim cerdyn allwedd dy- cerdyn 'da fi, sdim allweddi 'da fi o gwbl. So, ym mha rai o sefyllfaoedd yma ydy'r bocs yn mynd i agor? Ydw i'n gallu mynd mewn i'r banc a dweud, o, fi moyn agor y blwch cadw diogel yma? So, yn yr achos cynta, fi 'di cofio'r cerdyn ond anghofio'r allweddi, felly rydw i'n methu agor y bocs. Dydw i ddim yn gallu agor y bocs gyda ond y cerdyn, mae angen y cerdyn a'r allweddi. Um, felly, gyda'r ail opsiwn, uh, just yr allweddi sydd dy fi, fi 'di anghofio dod â'r cerdyn, felly unwaith eto rydw i wedi uh, methu agor y bocs. Uh, y trydydd opsiwn, rydw i cofio'r cerdyn a'r allweddi, Os rwy'n yr achos yma, mae modd 'da fi agor y bocs. Mae 'da fi'r cerdyn mynediad a mae 'da fi'r allweddi, rydw i yn gallu agor y bocs. Uh, ac uh, yn ola, fi di anghofio'r cerdyn a'r allweddi, methu agor y bocs, oce? Okay? So, os fi anghofio'r dau, uh, rydw i'n methu agor y bocs, a os fi wedi anghofio un, fi hefyd yn, yn methu agor y bocs. Ond os ymwneud i'r dau, rydw i'n gallu agor y bocs. So let's edrych ar hyn fel gweithred bŵl. Um, so yn yr achos yma e, eto, mae hyn yn edrych yn demig ond mae nifer o wahaniaethau. Okay? So os mae'r dau yn wir, so mae dyfu'r cerdd y mynediad a mae dyfu'r allwedd, rydw i'n gallu agor y bocs. Ond mi'n pob achos arall, mae'n anwir bod fi'n gallu agor y bocs. Okay? Yym, so cerdyn mynediad, ond ddim allwedd, mae'r allwedd yn anwir, mae hyn yn false, bod fi wedi dod o'r allwedd, dydw i ddim yn gallu agor y bocs. Mae hyn anwir i ddweud mod i'n gallu agor y bocs. Uh, fe'n hyn hefyd, fi wedi, um, sorry, uh, wedi anghofio'r cerdyn mynediad, ond wedi cofio'r allweddi Yy, dim ots, mae hyn yn anwir, dydw i ddim yn gallu agor y bocs. A yn diwedd fan hyn, wedi anghofio popeth, sdim cerdyn dy fi, nag allwedd, uh, mae hyn yn anwir. Okay, so ond um, yn yr achos yma, Ond unwaith allan o'r pedwar opsiwn, mae'n wir mod i'n allu agor bocs, ok? Um, so mae gan gweithred A neu gweithred ac dwy mewnbwn, ok? Os mae'r ddau mewnbwn yn wir, mae'r canlyniad y gweithred um, A ac ac yn wir, ond, ond mae rhaid i'r dau bod yn wir. So ond yn achos yma lle mae mewnbwn un yn wir, yn wir ac mae mewnbwn dau yn wir, rydw i'n cael yr allp yn uh, wir. Pob tro arall, sdim ots dy fi beth sy'n mynd ymlaen, rydw i'n cael yr allp yn anwir. Okay? Nawr, uh, yr un olaf i mwyn trafod heddi yw'r gweithred nid. So mae'r gwaith nid yn arbennig um, oherwydd mae ond un mewnbwn. Um, pob beth arall ni'n edrych ar heddi mae angen dau mewnbwn gyda hyn ond un mewnbwn sydd. Um, yr allbwn i'r gwrthwyneb i'r mewnbwn. Okay? So um, dyma, mae hyn yn cynrychioli holl gweithwyr y tu allan, a mae hyn yn cynrychioli pa gweithwyr sy'n hanfodol, sy'n hanfodol bwysig. Um, so, os ydych chi yn, um, os ydych chi'n rhoi y mewn bwn wir, chi'n cael all bwn ddim yn wir. Um, os ydych chi'n rhoi y mewn bwn uh, anwir, y mewn bwn ffals, chi'n cael yr all bwn wir uh, a'r allbwn true. Okay? Um, so dyna gyd sy'n uh, gweithio gyda nid. Um, Mae'r gweithwyr yma uh, naill ai mae fe nhw'n gweithwyr oll neu mae nhw'n gweithwyr hanfodol. A nid y gweithwyr, er, gweithwyr i gyd yn hanfodol. Okay? Um, So dyma uh, e, gweithredoedd sylfaenol bwl rydyn ni wedi trafod, okay? So ni wedi siarad am A neu B. So fan hyn, mae hyn edrych yn bach yn confusing, ond mae A, A, B, neu A ac B, chi'n gallu meddwl am hyn. Uh, a fan hyn, mae dyn ni, um, mae popeth yn y blwch fan hyn, nid yw hyn yn A, mae'n rhywun hollol wahanol. So, ma' rein, ma', eto, ma'r algebra yn fwy le ma', efalle ar hyn o bryd chi'n meddwl, wel so what? Yym, ond ma' fe yn defnyddiol iawn, yym, os chi'n neud unrhyw chwiliadau ar y we er enghraifft, yym, mae'n helpu i neud chwiliadau yn effeithiol ac yn effeithlon, yym, m- defnyddiol iawn am unrhyw cylchredau resymegol yym mewn cyfrifiaduron, yym, so ma' rein yn Bwysig, bwysig iawn. Ond, dyna gyd fi moyn trafod heddi. Um, cliciwch uh, i gweld y fideo nesaf.